Destiny, kif inti? Ok, kif inti? Na tajab ħafna, nix li kelli naħar iktar kien biex norqot. A life of a dad, oh. Life of a dad.
I wouldn't trade it for the world in all fairness. Today we're here talking about Gemma li hija non-profit organization li tippromovi kif dawk in nistem barra għandhom jgħodu naqra iktar attenti bil-mod kif jutilizzaw il-flus tagħhom. Kemm xi ħaġa partikolari li forsi palissa qed tiġġemma għalih. Ejn il-ġemma ta' minn dukon żgħira ma' like I'm saving for a car. Kemm għandek żmien dissin?
18. Jiena għara kemm li nafek issa u dejjem ninsa kemm għadek żgħira. I've seen you grow to such a beautiful and lovely woman inside. Issi ma faċ li hu diffiċli biex iġġemma. Fimni, li ġemma naqa diffiċli u speċjalment tkun żagħżugħa bħali tħobb toħroġ sob tiċafna ħwejjeġ imbagħad jiena I love buying cosmetics stuff u hekk. X'inhi dik il-ħaġa tagħmilha iktar faċli għalik biex iġġemma? Fimni li għandi għal xiex inġemma tejnek u li għandek tir li t-tixtri karozza għatamil minn kollox biex ġemma li għaw. Jek tajt isma jena għandi bżon nġemma l-flus, mela ħan għamel ċertu sakrifizz għajt le, forsi dik id-darba li ħan uħroċ ma sħabi biex eventualment ħan faddel għal dik il-karozza. Ħan faddel, eżat. Ġili ġitek okkazjoni minn għadek zaħira, maybe on a smaller scale, fejtajt Ara mlalla kelli daqsxejn flus mfaddlin għax issa nqalgħatli dil-problema u m'għadx noqgħod ninkwieta issa għax għandi l-flus available għal dil-ħaġa. Meta kont iżgħar kont kien ikolli il-pity kif tgħidu mhux pity bank li titfa' piggy bank, piggy bank. Kelli kolli piggy bank u tqgħod titfażżar u hekk. U titfażżar, titfażżar, titfażżar u mbagħad in-nana tiegħi aħna għandna business Allura kont immur ngħidilha biex tagħmilhom fil-cash u tini like vera, tini like karti. Lazib dinja xi ħaġa nuża sallum il-ġurnata li ġili kollok iż-żar, tfaħħom xi piggy bank u ma tagħtix każ jisek ma tħossokx. Eżatt, ma tagħtix każ. Vera sabi. Tgħid illellu jien faddal daqshekk. Hemm xi sistema dess li tuża li issibha aktar faċli faddal il-flus. Ovvjament sad nistudenta sa meta ikolli job, meta nsir avukata, ek ħan għamil ovvjament. Ħajkolli savings account un għal put minn itu. Inti t tixtieq issir avukat?
Yes. Wow, la l-wili nafek da żmien kollu ma ħox nafdam dwar. Des hemm xi mod li inti tara kemm qed tonfoq flus biex inti kollok idea fl-aħħar tax-xahar kemm tkun infaqt. Iva, hemm app partikolari li nħobb nuża ħafna jiena li kull darba li inħallas jiġi imnizzel fuqa, kieżempju fl-ħar ta' xornejt ħanara kemm infaq. Tu għandi logbook biex nara kemm inkun infaqt u nuħu xaqat ta' eżempju.
Naf naf li għalek zaħira ħafna, ma ħansaqsik mistoqsija li forsi mhux ħafna saqsew. Private retirement plan hija xi ħaġa li tikkonsidra tagħmel? Ovvjament, la jkolli ġob fiss I will do a private retirement plan obviously. That's great.
Naf hija xi ħaġa teknika, ma xi ħaġa li jien ma kontx naf għalissa il-gvern li qed joffri l-inizjattiva jekk inti tagħmel private retirement plan itik sa 25% tax rebate sa massimu ta' 3000 euro. Ġifieri bażikament inti tieħu lura 750 euros. Ah, that's good.
Għanza qasib u kun onest miegħi, kont smajt bġemma qabel ma tlekiena bihom. Inti qed li l-ewwel bihom. Issa li sir taf biha, nista' nitolbok tajt hello l-ġemma xejra u tihom bewsa żgħira, please. Sorry, nagħmel issa.
Are you ready? Hello, Gemma.
Mela, qabel ma morru l-oba tal-axħar, nirrispondi malajr, ready, steady, go. Tlet affarijiet li tagħmel fil-għaxija qabel ma torqod. Naħsel wiċċi, naħsel smieni u nagħmel moisturizer. Testini ma kienx taf bihom daw, promise. L-aħħar ikla qabel ma tmut. Chinese. Diska waħda li dejjem tferħek.

With somebody who loves me. That's what I wanted! Back to the game. Mux jina għamilkom dawn l-mistoqsijiet. L-ewel tifel li għadbis. Oh my god! Naħseb Amara. He's like a best friend. Persuna wahda li dejjem taħseb fih jew fija qabel ma titla fuq il-palk biex tipperformi. In-nannu, my grandpa. Xi fissera li kien nannu? Il-nannu kien ifisser u għadu jfisser ħafna ħafna ħafna għalija għaliex she was like my inspiration, mhux għax inspiration biss. We used to connect with each other through music. Occasion li kien ikolli kien ikun miegħi, kien konna nitolbu flimkien qabel inkantan li meta ma baqax miegħi ovvjament. Ħafna ħassejta u meta nitlob għalih, nħossni li mmur ħafna iktar aħjar. Inħossu miegħi, as in that's why I play, because I know he's with me. Ikon nafu ftit in-nanu tiegħek imma vera mill ftit li konna nafu kien ġentlom u such a lovable, amazing person. Just want to hug him all the time. He was, he was.
Destiny, għandek boyfriend? Le. Destiny, tixtieq boyfriend?
Le. Mux għalissa, I just got out of something right now, I don't want a boyfriend, I want a break. amazing, amazing. Biex nalqu, fajrir li tati l-nistem barra mod ġenerali fuq il-ħajja. Joqodu attenti, mux għax dan iż-żminijiet biss. In general, nowadays il-ħajja nbidlet ħafna, igawdu ħajjithom għaliex it's good and it's fair enough to live your life. Travel, study, work, go out, relax, everything, anything that they like, they do. Għalix, you only live once and that's the truth, I, I stick to that. Kulħat għandu jkun konfidenti fis-skin tijaw, everyone should appreciate themselves. Illum il-ġurnata bis-social media mux kulħat għadu l-istess, jaxsibu fuq nifsu, who always be happy and you surround yourself with people who make you happy. U fadlu kol, importanti.